Biz alyp barýan adyl, açyk gapylar we bitaraplyk syýasatymyzy mundan beýläk hem dowam ederis. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow. Salam mähriban ildeşler, eziz ýaşlar! Biz siziň her biriňize döredijilik üstünligini, Watanymyzyň ösüşine geljekde öz goşandyňyzy goşmakda alýan bilimiňiziň berk binýatly bolmagyny tüýtürekden arzuw edýäs. Watanymyzyň geljegi bolan ýaşlarymyza okamaga, öwrenmäge giň mümkinçilikler döreden Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak bolmagyny, Tüýs ýürekden arzuw edýäs. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly Bitarap Türkmenistanyň umumy abadançylygynyň, ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlyga üýtgewsiz ygrarlydygyny aýdyň görkezýän möhüm wakalary beslenýär. Birleşen Milletler Guramasy bilen köpugurly strategik hyzmatdaşlyk sebit we ählumumumy gün tertibiniň derwaýys meseleleriniň deňeçer çözgütlerini işläp taýýarlamakda işjeň orun eýeleýän döwletimiz daşary syýasatynyň ileri tutýan ugry hökmünde çykyş edýär. Türkmenistanyň başlangyjy esasynda Awaza milli syýahatçylyk zolagynda geçirilýän Birleşen Milletler Guramasynyň Deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça üçünji maslahaty Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň taryhy ähmiýetli wakalarynyň biridir. Gadyrly tomaşaçylar, bizem sizi eziz Diýarymyzda Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlykda guralýan iri forumyň taryhy ähmiýeti, onuň bilen baglanyşykly käbir adalgalardyr gyzykly maglumatlar bilen tanyşdyrmagy makul bildik.

Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar. Dört yklymda ýerleşýän otuz iki döwlet, bäş ýüz ýetmiş milliondan gowrak ilat. Ýer ýüzüniň ilatynyň ýedi göterimden gowragy. Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň öz raýatlary üçin bütin dünýäde gazanmak isleýän durmuş abadançylygymyzyň ýokary derejesini üpjün etmegine ýol bermeýän hiç hili sebäp ýok. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterreş. Mähriban ildeşler, eziz watandaşlar biz gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam edýäs. Biziň söhbetdeşimiz Watan gazetiniň baş redaktory Tawus Kakaýewa. Gepleşigimize hoş gördük. Ine, bilşiňiz ýalak ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlary boýunça üçünji maslahaty Awaza milli syýahatçylyk zolagynda ýokary derejede geçirilýär. Ine, bu halkara maslahata ýurdumyzyň ähli pudaklary häzirki wagtdan ýokary derejede taýýarlyk görýärler, şol sanda bir döwletimiziň taryhy wakalaryny gyzgyny bilen halk köpçüligine ýetirmekde uly işleri alyp barýan biziň köpçülikleýin habar beriş serişdelerimiz, şeýle-de metbugat merkezleri uly işleri amala aşyrýarlar. Ine, bular dogrusynda köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň internet sahypalarynda, şeýle-de elektron metbugatlarda giňden ýaýbaňlandyrylýar. Ilki bilen gepleşigimizi şular dogrusynda başlasak. Köp sag boluň. Dogry belleýäňiz. Hakykatdan-da, bu gün ata Watanymyz Türkmenistan bütin dünýä jemgyýetçiligine özüniň parahatçylyk syýasatyny, şeýle-de parahatçylyk diplomatiýasyny ilerletýän ýurt hökmünde bütin dünýä halklarynyň arasynda biziň döwletimiziň Bitaraplyk, özi-de oňyn hemişelik Bitaraplyk derejesine, hukuk derejesine daýanmak bilen, halklaryň arasynda diňe abadançylygyň, şeýle-de olaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň has-da ilerlemegi babatynda Birleşen Milletler Guramasynyň gün tertibinde duran maksatlara işjeň goşulyşmakda, şolary öz milli derejämizde döwletimiz tarapyndan işleri amala aşyrmakda giň gerimli işler ýaýbaňlandyrylýar. Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar bilen baglanyşykly maglumatlary döwürleýin neşirlerimizde galyberse, teleýaýlymlarda, gazet-žurnallaryň elektron saýtlarynda okyjylar köpçüligine ýetirmekde özümiziň bir mynasyp goşandymyzy goşmaga çalyşýarys. Umuman, şular hakynda aýdylanda, Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça üçünji maslahaty bilen baglanyşykly şol ýörite saýtyň hem döredilendigini bellemek bolýar. Çünki şol ýerde-de biziň okyjylar köpçüligimiz üç dilde, ýagny türkmen, rus, iňlis dillerinde özlerini gyzyklandyrýan maglumatlar, ýagny biziň ýurdumyz hakyndaky, ýurdumyzyň alyp barýan daşary syýasaty, meden diplomatiýasy, biziň ýurdumyzyň tebigy aýratynlyklary we beýleki gyzykly maglumatlar bilen tanşyp bilýärler. Şeýle-de diňe bir LLDC üç Government TM, ýagny şul maslahata bagyşlanyp ýörite döredilen saýtdan başga-da, beýleki Birleşen Milletler Guramasynyň öz resmi saýtynda berilýän maglumatlardan peýdalanmak, beýleki ylmy çeşmelere ýüzlenmek bilen, biziň habarçylarymyz ýörite Şul deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň aýratynlyklary nämede? Şolaryň Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite üns merkezine almagynyň sebäbi nämede? Şonuň şol ýurtlary has-da ykdysady taýdan ösdürmeklige uly ähmiýet berilmeginiň aňyrsynda nämeler bar? Umuman şol ýurtlaryň geografik aýratynlyklary, beýleki ykdysady aýratynlyklar bilen baglanyşyklymy biz gazet sahypalaryna Ýörite makalalary meýilleşdirýäs, gyzykly maglumatlary bir okyjylar köpçüligine ýetirmäge çalyşýas. Şeýle-de şu maslahatyň dowamynda Gahryman Arkadagymyz öz çykyşynda-da belläp geçdi, birnäçe ugurlary üns merkezinde saklanjak ugurlar bilen baglanyşykly ýörite makalalar toplumyny yzygiderlilikde okyjylar köpçüligine ýetirmegi göz öňünde tutýas. Deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň aýratynlygy nähili? Bu döwletler dünýä ummanyndan ýa-da oňa çykalgasy bolan deňizlerden üzňe ýerleşýändigi bilen tapawutlanýar. Şeýle-de, geografik ýerleşişiň şeýle aýratynlygy olaryň halkara söwda-ykdysady gatnaşyklaryna işjeň gatnaşmagyna käbir kynçylyklary döredýär. Emma bu döwletleriň hatarynda yklymara möhüm söwda ýollarynyň çatrygynda ýerleşýänleri ýa bolmasa, tebigy baýlyklaryň uly gorlaryna we geljegi uly adam mümkinçiliklerine eýe bolýan ýurtlar hem bar. Dünýäde näçe döwletiň deňize çykalgasy ýok? Şolar dogrusynda bir gürrüň berseňiz. Geografik taýdan dünýäde jemi kyrk dört döwlet ummanlardan we deňizlerden üzňe ýerleşýär. Ykdysady nukdaýnazardan şolaryň otuz ikisi deňze çykalgasy bolmadyk, ösüp barýan döwlet hasaplanýar. Galan on iki döwlet bolsa ösen ýa-da az ösen ýurtlaryň hataryna girýär. Deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň esasy ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary nämeler? Deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler öz harytlaryny dünýä bazarlaryna çykarmak üçin kenarýaka döwletlerine garanyňda has köp çykdajy we wagt harçlamaly bolýar. Şul ýagdaý olaryň bäsdeşlige ukyplylygyny peseltýär we ykdysadyýetine çekilýän maýa goýumlaryň möçberiniň az bolmagyna getirýär. Hazarýaka döwletleriň deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň arasyndaky orny neneňsi? Ilki bilen, Hazar deňziniň geografik taýdan dünýä ummanyndan hem-de oňa birikýän deňizlerden üzňe ýerleşýändigini bellemek gerek. Ol geografik nukdaýnazardan seredeniňde dünýädäki iň uly köl hasaplanýar. Şoňa Hazarýaka döwletleri bolan Türkmenistan, Gazagystan, Azerbaýjan deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň hatarynda orun alýar. Geografik ýerleşişiniň amatlylygy, şeýle-de syýasy we ykdysady taýdan ösüş derejesiniň ýokary bolmagy biziň ýurdumyz, ýagny Türkmenistanyň we goňşy döwletlerimiziň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň arasynda öňe saýlanyp bir nusgalyk taslamalary durmuşa geçirýän ýurt hökmünde bir dünýä jemgyýetçiligindäki abraýyny barha belende göterýär. Deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň deňizler arkaly söwda etmäge mümkinçilikleri haýsy resminamalar arkaly kepillendirilýär? Şular hakynda aýdylanda, bir müň dokuz ýüz altmyş bäşinji ýylyň sekizinji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykalgasy bolmadyk döwletleriň üstaşyr söwdasy hakynda Konwensiýa kabul edilýär we şonda Deňze çykalgasy bolmadyk döwletlere özara ylalaşyk esasynda deňiz portundan peýdalanmaga we deňizde hereket etmäge mümkinçilik berilýändigi hakynda nygtalýar. Umuman, Konwensiýa erkin üstaşyr geçirmek, gümrük salgytlary we gaýry ýygymlar, ulaglar, resminamalar, wagtlaýyn saklamaga ýa-da geçirmäge amatly şertleri, erkin zolaklary ýa bolmasa gümrük ýeňilliklerini döretmek bilen bagly birnäçe kadalary özünde jemleýär. Şeýle hem bir müň dokuz ýüz segsen ikinji ýylda kabul edilen Birleşen Milletler Guramasynyň Deňiz hukugy boýunça Konwensiýasyna laýyklykda, yklymlaryň jümmüşinde ýerleşýän döwletleriň deňizlerden peýdalanmaga bolan hukugynyň bardygy hakynda bellenýär. Tawus Kakaýewiç gepleşigimiziň şu ýerinde Günorta-Günorta hyzymatdaşlygy dogrusynda, ýagny şul adalga hakynda düşünje berseňiz. Dünýäde Ýurtlar bir ykdysady taýdan seredilende bir iki topara, ýagny iki adalga ulanmak arkaly bölünýär, ýagny Global Günorta hemem Global Demirgazyk diýen adalgalar işjeň ulanylýar. Şol Global Günorta adalgasy ýaňky biziň aýdýan Günorta-Günorta hyzmatdaşlygy diýýän adalgamyz bilen kybap gelýär. Bu diýildigi Ýaňky Global Günorta diýen adalga birnäçe ýurtlar, ýagny Aziýa, Afrika we Günorta Amerika sebitlerindäki ýurtlaryň degişli bolmagy bilen şol Global Günorta adalgasyny emele getirýär. Indi Günorta-Günorta hyzmatdaşlygy bolanda bolsa ýaňky şol ýurtlaryň, ýagny biziň aýdan Global Günorta diýen adalgamyza degişli bolan ýurtlaryň öz aralarynda, ýagny Goýaly iki sany ak bolsun, goýaly üç sany, diýmek, şol adalga degişli bolan ýurtlaryň özaralaryndaky dürli ugurlara bagyşlanan ykdysady, syýasy, söwda, ulag, energetika, medeni-ynsanperwer ýaly ugurlarda özaralarynda ýola goýan hyzmatdaşlygyny Günorta-Günorta hyzmatdaşlygy diýip düşündirip bolýar. Köp sag boluň! Biziň ýaşlarymyza, tomaşaçylarymyza bu Birleşen Milletler Guramasynyň deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň üçünji maslahaty dogrusynda beren gürrüňiňiz üçin, şeýle-de giňişleýin maglumatlaryňyz üçin biz size köp-köp sag bolsun aýdýas. Geljekde şu Watanymyzyň gülläp ösüşine mynasyp goşandyňyzy goşmakda alyp barýan işiňizde uly üstünlikleriň hemra bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Köp sag boluň! Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikleri okamana, döretmäne, umuman, ýurdumyzda alnyp barylýan dürli ugurlarda gazanylýan netijeleri dessin ýaýmaga döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza köp sagbolsun aýdýas. Ýaşasyn parahat durmuş diýip dünýä halklaryny bir supra çagyrýan, şeýle-de Dünýäniň halklaryna dostluk köprülerini çekýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, belent başlary aman bolsun! Bütin dünýä ähmiýetli alyp barýan ähli döwletli işleri mundan beýlägem rowaçlyklara beslensin! Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça birinji halkara maslahaty iki müň üçünji ýylyň ýigrimi sekiz, ýigrimi dokuzynjy awgustynda Almaty şäherinde geçirildi. Iki müň on dördünji ýylyň üçünji, bäşinji noýabry aralygynda Awstriýanyň paýtagty Wenada geçirilen ikinji maslahatda bolsa deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar üçin Iki müň on dört, iki müň ýigrimi dördünji ýyllar döwri üçin amala aşyrylmaly çäreleriň giň möçberli maksatnamasy işlenip düzüldi we kabul edildi. Şu ýylyň on birinji aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy Birleşen Milletler Guramasynyň Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça üçünji maslahatyny geçirmegiň tertibine goşmaça maglumat atly Kararnamany kabul edip,

Deslapky meýilnama laýyklykda, forumyň açylyş dabarasy bäşinji awgustda geçiriler. Halkara maslahatyň çäklerinde Günorta-Günorta hyzmatdaşlygy boýunça duşuşygy, Raýat jemgyýetiniň forumyny, Ýaşlar forumyny, Parlament forumyny, Hususy pudagyň forumyny, Arabaglanyşyk çäresini, Zenan ýolbaşçylaryň forumyny, Merkezi Aziýa ýurtlaryň milli günlerini, medeniýet we sungat ussatlarynyň konsertlerini, tematik sergileri we beýleki ugurdaş çäreleriň birnäçesi geçirilýär. Awaza forumynda deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň gülläp ösmeginde düzümleýin özgerişleriň, diwersifikasiýanyň, ylmyň, tehnologiýalaryň we innowasiýalaryň ähmiýetine, söwda we sebitara hyzmatdaşlyga, howanyň üýtgemeginiň hem-de tebigy hadysalaryň ýaramaz netijelerine garşy göreşmegiň ýollaryna, durnukly ulag ulgamlarynyň döredilmegine, mümkinçilikleriň işjeňleşdirilmegine we halkara hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine bagyşlanan ýokary derejedäki tegelek stollar geçirilýär.

Ýurdumyzyň habar we serişdeleriniň internet sahypalarynda, elektron metbugatda bu halkara maslahat barada giňden ýaýbaňlandyrylýar we ýörite LLDS üç gov nokat TM elektron sahypasy döredildi. Bu elektron sahypasy üç dilde, türkmen, rus we iňlis dilinde bolup, Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça üçünji maslahat barada ähli maglumatlary özünde jemleýär.

Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlar boýunça üçünji maslahaty has adalatly we gülläp ösýän geljek üçin meseleleri çözmek we ýurtlaryň mümkinçiliklerini açmak bilen çözgütleri öwrenmek hem-de gatnaşyklary ýola goýmak üçin şertleri döredýär. Şunuň bilen Birleşen Milletler Guramasynyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň üçünji maslahaty barada taýýarlan gepleşigimizi hem geçirip gutarýas. Mähriban ildeşler biz siziň her biriňize berk jan saglygyny, maşgala agzybirligini tüýs ýürekden arzuw edýäs. Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda beýik işleri amala aşyrýan Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza köp-köp sagbolsun aýdýas. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutýan il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli işleriniň elmydama rowaç almagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs.